Croeso nôl i Reilffordd Cymreidol, neu be oedd arfer bod yn Reilffordd Cymreidol yn fan hyn. Dyn ni di edrych ar y stesiwn gwreiddiol o 1912, dyn ni, dyn ni edrych ar lein yr harbwr, oedd yn mynd o fan hyn lawr i harbwr Aberystwyth o dan Bontrefechan. Be ni'n mynd i wneud heddi yw dilyn cwrs gwreiddiol lein o'r stesiwn gwreiddiol, rown tu cefn y dre, Y lle mae'r cledrau yn dal i fod. Y darn cyntaf byse teithwyr wedi gweld ar ôl byrddio eu trenau o 1912 i 1968. Dyn ni nawr yn sefyll wrth wddf yr orsaf fel petai, neu'r point ucha. Fan hyn oedd y brif lein yn dechrau, tuag at Pontefynach, ac y tu ôl i fi, rownd i'r dde oedd y stesion ei hun, a wedyn rownd i'r chwith, oedd y siediau injan ar lein yr harbwr, felly ffordd un oedd y trenau'n mynd tuag at Pontrefynach. Y gwaith, y gwaith peirianneg mwya oedd angen i wneud wrth adeiladu y lein cwmreidol oedd yn ddiddorol iawn, llai na canllath allan o'r stesiwn. A be oedd e? Oedd lle oedd lein cwmreidol yn mynd i groesi o dan y brif lein, neu be oedd y brif lein, i Gyfyrddin, lein y Manchester Milford. Draw fyna o dan y fflatiau, Mae'r jorwg yna yn gorchuddio'r hen abutments o bont yr afon, lle oedd lein Cyfyrddin yn dod mewn ar draws afon Rheidol, a wedyn oedd angen croesi ar draws y lein newydd yma i bont y fynach. Felly ar ôl i'r tren ola o Gyfyrddin dod mewn um, ar nos Sadwrn yn mis Mawrth neu Ebrill 1911, cafodd sleisen o'r lein yma i gymryd allan, cledrau lein cwmrheidol i osod o dan o fe, a bont newydd i osod dros y top i gyd mewn pryd ar gyfer y trên gyntaf i Gaerfyrddin bore dydd Llun, a hyn oedd y darn mwyaf costus o adeiladu'r lein gyfan yma i Bontarfynach. A mae'r lein yn troi off i'r chwith. Holl bwrpas y tro 180 gradd yma oedd gan y lein yn wreiddiol yn gadael y dre, oedd oherwydd erbyn 1911, 1912, pan oedd hyn yn cael ei adeiladu, oedd Aberystwyth fel tre yn ehangu yn gyflym uh, tua'r dwyrain i ffwrdd o'r, uh, i ffwrdd o'r môr. Felly, yr unig ffordd o gael y lein yma mewn mor agos ag oedd yn bosib i ganol y dre am stesiwn canolog oedd i ddilyn afon Rheidol Felin, nadreddu i ffordd rownd a gorffen ar draws y ffordd o, o'r Smithfield, sef uh, lle marchnad y dre ar y pryd. mwy na lai lle mae'r polyn golau yma nawr, oedd y fixed distance signal ar gyfer trenau oedd yn dod lawr mewn i Aberystwyth i rybuddio nhw bod nhw'n agosáu at y steisiwn. Oedd hyn dal yn sefyll tan y 50au, o leia, um, os nad reit lan at y cyfnod pan cafodd hyn i godi. Off ar y dde, o draws yr afon, oedd reilffordd gafodd byth ei adeiladu. Mae'n anodd dychmygu nawr, ond ar draws yr afon yn fan hyn, bysa pont bren eitha sylweddol wedi cario lein cangen o'r brif lein i Bont y Fynach. A draws fan hyn, a lan llethr serth iawn i dwnnel hir o dan y mynydd o dan Penparcau, a lein cangen i Aberaeron oedd hwn. Um, oedd y cynlluniau dal yn fyw i'w adeiladu i am 16 milltir lawr o, o Aberystwyth i Aberaeron, reit lan am flynyddoedd wedi agor y brif lein i Bontrefynach, ond yn y pen draw, doedd dim digon o arian ac oedd angen rhoi lan ar y syniad. Ond fideo am ddwrnod arall yw hwnna. mwy neu lai yn fan hyn oedd set o pwynt lle oedd seidyn eitha tynn yn troi off i'r dde a hwn oedd un o'r ddwy seidyn trafnidiaeth um, ar gyfer trosglwyddo deunydd o brif lein i'r lein fach neu o'r lein fach i'r brif lein. Oedd un ar gyfer lein y Cambrian, uh, sef y brif lein presennol sy'n mynd i'r amwythig, ac oedd un arall wedyn ar gyfer y lein i gyfyrddin, y Manchester Milford. A dyma'r points ar gyfer yr un Manchester yn Milford. Felly oedd y Seidyn yn troi off i ddod lan ochr yn ochr a Seidyn Lein Cyfyrddin. Ond cafodd hwn ei ddefnyddio o 1912 lan at 1910 oherwydd y flwyddyn hynny cymerodd bwrdd o gyfarwyddwyr o'r lein y Cambrian drosto ar lein Cwmreiro. A'r peth gyntaf nath nhw i gael y monopoli i gyd ar ei Seidyn nhw oedd i rhwygo hwn lan dros nos ac oedd dim byd ar ôl erbyn y bore wedyn. A dyna ni. Lle mae'r ffens haearn yna yn redeg draw fyna, dyna cwrs presennol Lein Cymreidol yn gadael Aberystwyth. Pe bawn ni ma ar amser iawn, dyn ni ddim, byswn ni'n gallu gweld y tren yn dod mewn neu mynd allan ar hyd fyna. A mae'r llwybr yma yn dal i fod bang on lle oedd y lein gwreiddiol yn mynd. Felly, ar draws beth yw nawr un o'r prif ffyrdd allan o Aberystwyth, doedd ddim ffordd yma pryd ni, ar draws y cae ac yn ymuno â'r cwrs presennol ar bwys Plas Crug, lle oedd yr ail seidyn trosglwyddo. Cafodd hyn i gyd i godi dros, uh, dros y Pasg ym 1968, pan gafodd popeth i symud mewn i'r hen shed prif lein a cafodd y stesion newydd ei agor o fewn y brif stesion. Felly cafodd pob peth yn fan hyn i godi, y cledrau a phob peth, a cafodd y tir i werthu. anodd dychmygu, ond yw e? Ceiau agored fysa hyn i gyd.